abusuafoɔ yɛkyerɛkyerɛ obi bia ha yɛ ayokɔba tv on subscribe no asubscribe mepakyɛ nneɛma bi ɛrekɔ so wɔ media no so nsɛm bi twa gu na mepɛ sɛ mekyerɛ m adwene ɛyɛ akete mpanin nsɛm no bio ne maame no akɔ dwanto ɔsɛ nneɛma bi ha no sɛ bio magye akwadaa no na ɔne no nyɛ adwuma ae maame no wanyɛ no yie na ɛnyɛ ne fault a because nkurɔfoɔ na ebia na etutu gu n'asom Africa deɛ mo nim sɛ biribi atumi si onim neɛ na ɛkɔ bebree but neɛ ohu ne sɛ ne ba na ɛkɔ n'anim ebia na wonya sika bi di na wonya adɔdɔdeɛ bi di nti wanto ne bo ase ɛmbusabusa mpo andwen ho ehu sɛ Wo ne akwadaa no na ɛna ɛte fie a wo na wafa koraa sɛ moyɛ adwuma. Nti tam adwuma no sate sɛ ɛkɔ so no, na maame hu sɛ ne ba no na ɛma wonya sika sɛ wonim abibifoɔ. Ɛma ɔbɛfa akwadaa no ma wo nso su bebree. Yɛhu ne nyinaa. Ne nyinaa akyi no, wo supporters still wɔn support wo ma wo page no that time no page no ɛkɔ n'anim paa saa time no nkurɔfoɔ nso de hu wɔn deɛ nyame ɛyɛ na bi nyame yɛ n'adwuma biribi ansɛe a biribi ɛnyɛ yie nti no biyu wei deɛ yɛn nyinaa yɛn nkoto meka wɔn a yɛpɛ sɛ wogye akwadaa no ho biyu ɛnyɛ hwee fakyɛ wakɔ dwantoa wada adwene ho sɛ nea ɔyɛ no wanyɛ ne yie ɔde ne ba no wɔn ɛno kora na ɛbɛma ho powerful a woyɛ anka wodi wura akwadaa no mu ɔde ne ba no akyinkyin bebree baa ne nyinaa no mfa nti yɛpa wo kyɛw. wode asɛm kyɛ a na womfa ahwɛ nkyɛe nti bi you yɛbɛsrɛ wo mɛsrɛ wo ekɔ ba fa akwadaa no na ne ne nyɛ adwuma wokora wo so pɛ sɛ wote nkwadaa guild na wo ne wɔn yɛ adwuma nti sɛ wogye akwadaa no a na wode ka wo wo camp no ho a ɛbɛyɛ kama na mpo ɛɛ akete mpanin nsɛm yɛte na yɛhu na kyɛ wɔ screen no so eh, ɔnni din yɛhu ne saa sɛdeɛ nkɔlaa no yɛte wɔn de ti wode wɔn ka ho a amanfoɔ afe no wahu wɔn afe ne show wɔn afe ne action ne actions nti no wode ne ka ayi esi mpɛ esi kokuti ɛne akokwa mpanin nsɛm ho a a eh, collaboration no bɛyɛ fantastic nti yɛsrɛw wɔn gye no. Wode asɛm hyɛ a na mfaa hwee nkyɛeɛ. Wo ne maame wakɔ dwantoa wɔ wo maame hɔ. Nti wontumi wo maame nso ate aseɛ. Nti wontumi ntwe wo maame ano ɛnwɔ fam. Nti be you. Nti akwadaa no maame no wahu sɛ eh, wo ɛna wobɛde wode ne ba no future no eh, wo na wo shine ne ba no eh, star no nkɛbɛma no nka wo na na wobɛshine no ɛna Wante aseɛ na agya no adu no nti yɛsrɛ wo a gye akwadaa no so ne gya no ano ma no ɛnyɛ hwee wode asɛm kyɛ anaa mfa hwee nkyɛ wontumi nyɛ wo maame amanfoɔ na media no so obi bɛka sɛ nye no bɛ ɛnyɛ hwee eh, at that time no o channel no wɔn sɛdeɛ ɛkɔɔ n'anim biribi anseɛ biribi nyɛ yie nka sɛ nkɔla no koraa nso kɔn mu ma wo life mu ɛma nka wo page sɛ ayɛ different thing koraa wo mehu sɛ woyɛ series ne adeɛ nti no ɛnyɛ hwee fa akwadaa no ka ho na monyɛ adwuma no nyame bɛka ho ama nea wopɛ sɛ woyɛ no ɛbɛkɔ n'anim koraa sensen fa kyɛ ɛma amanfoɔ nyɛ duo duo duo duo ɛngye no ɛngye no ɛmu fɛn sɛ mɛnye no mɛnye no na mpɛ sɛ meka twi bi hyɛ hɔ ahaa. dua no dua no mɛngye no mɛngye no mma manfo nyɛ wo saa wodeɛ woada kɛtɛ so no hu sɛ akwadaa no ɛyɛ ne to wo maame wo na adwuma pɛn ɛnyɛ wo fault sɛ yɛ na ɛyɛ ɛyɛ wo mfomsoɔ deɛ a nka manfoɔ koraa mpo ɛnte aseɛ but when ɛnyɛ wo fault a maame no nti ɔno ada dwe ho ɛnyɛ wo na asa akɔpa akwadaa nkyɛn maame no hu sɛ wɔde n'akyi bebree but ne nyinaa mfa ɛyɛ wo ɛna wo bright akwadaa ne star no ma no ka wo na wo bɛ bright no yes nso maame no anyɛ den ante aseɛ ɛyɛ amanfoɔ ano na ɔtietie yɛ wanda adwene ho sɛ ebi a ɛɛ ɛsɛ medi akwadaa no ma biu na ɔne ne yɛ adwuma daabi maame no sɛ ɔregye ne ba because that time obi mpo ɛwɔ akyire wɔn nim sɛ na akwadaa no ekɔɔkɔ wɔn mu bibini obi wɔ akyire na ɔde sika epuapua maame no baasa sika no nyɛ nti na ewia sɛ sika ɛnyɛ hwee o Sika wɔ adeɛ mu a ɛyɛ but ɛnyɛ ne nyinaa. Nkurɔfoɔ de sika ne adwene gye no, gye no ma yɛbɛma wo sei, yɛbɛma wo sei, yɛbɛma wo kaa, yɛbɛsi dan ama, yɛbɛyɛ sei. Ne nyinaa no amfa. Sɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ wo akɔ so na obiara nso support. Wɔn sɛ adeɛ no baeɛ no, obiara ni hɔ a na ɔsupport maame. Gye sɛ ebia maame ne ne kunu anaa maame ne n'abusuafoɔ. Obiara kan bi maa wo. wate aseɛ nti aba a amanfoɔ bɛka wobɛka sɛ nyɛ no nipa bebree bɛka baako nkotodwe no bɛka sɛ mede akyɛ wo nom mede akyɛ wɔn nti wɔn mmra back na wɔne wɔn nyɛ adwuma nkɔlaa no pɛ sɛ ɔtete bi akɔlaa no nso na ɔyɛ good na no ateɛ ɔkasa at least no wɔn a wɔtire ne ne deɛ director deɛ biribi a wɔn a abɛkyerɛ but wakyerɛ na amene akɔlaa no nso wakɔ akɔ akɔ akɔ ɛnfa. yɛsrɛ wo biyu yɛde yɛde nyame din paw kyerɛ wo gye akwadaa no na san ne ne nyɛ adwuma biom wate aseɛ ɛnyɛ biribiara na wobɛtietie amanfoɔ ano hwɛ wo maame wɔ mu bi wakɔdwa ato ama wo maame ate nti wobɛtumi de wo maame ano awɔ fam anaa wo maame ate aseɛ wo papa ate aseɛ deɛ biyu yɛsrɛ wo gye akwadaa no na ɛne ne nyɛ adwuma na bibia ɛnyɛ fine wate ase sɛ ɛba sɛ eh yɛte sɛ wanyɛ akwadaa no a ɛnyɛ because wo maame koraa aba mu bi mpanimfoɔ bi aba mu wanyɛ ne yie wɔn akɔda adwe ho sɛ wanyɛ ne yie ne ba no nso ɛmfa ma no nti yɛsrɛ wo gye no na ɛno nso ɛbɛboa ɛma wo page no amanfoɔ bi akete mpɛ akete mpaninsɛm ne nkɔlaa no ɛyɛ ɛɛ one time premine ne ɛsi kokoti no ɛm sɛ ɔmo ɔmo yɛ collaboration a ɛbɛyɛ very good wate ase because amanfo afe wɔn akyɛ especially akete mpanyin nsɛm no amanfo afe no nti ɛba sɛ wɔn mmienu wɔn mmiɛnsa no na wɔn yɛ adwuma a ɛbɛyɛ fine paa nti bɔ mmɔden na ɛgye wɔn ɛnyɛ biribi afakyɛ. Wode biribi wode asɛm kyɛ a na amfa ahwɛ nkyɛe. Ewiase dɛn na yɛpɛ? Wɔaka, amanfo aka, social media, ebi bɛka. Wode bra na bɛ bɛpɔ amanfo ne maame na pa amanfo kyɛw. Nti ɛnyɛ hwee na wɔnyɛ adwuma. I hope sɛ ɛbɛyɛ biribiara bɛyɛ kama ɛwɔ ne mmerɛ so. Ae nti Beyu wei deɛ ɛsrɛ wo a gye akwadaa no back why yɛafe no eh because ɛna meka no because of akwadaa no nti wo page no ɛbɛ obi ate waseɛ obi ehu ɛhaw a na wokɔ mu obi na ɔka bi ma maame ne papa no na yɛ wo a gye sɛ ne deɛ bɛ n'abusuafoɔ pɛ na na wɔn support no because wɔn hu sɛ watete akwadaa ɛdu mpɛmpɛnsuo bi na ne maame aba sɛ ɛfa eh, ne ma me me wa na me me nfa ne kɔn ma ne gye me foforɔ na wɔfo sɛ sika bi wɔ baabi ɛwɔ social media ne so ɛna ɛwɔ youtube ne mu ɔbɛti ohun sɛ biribi ɛna ɛfa ma no. nti ebiyiw yɛbɛsrɛ wo de akwadaa no back my wate na ne ne nyɛ adwuma nyame nka mo ho ɔma baae mepakyɛ wo unsubscribe yɛ subscribe ayikɔ ɔba tv na mepakyɛ wo bɔ like ne so ma me na ɛnkɔ n'anim na hyɛ nso ae biyiw yɛda ase wate Won gyee no but yɛda ase sɛ wo bɛgye akwadaa no back wɔn abae.